Amosou kendo jowinjo magwa kendo ageno ni kamoro amora ma intiere idhi maber, ruoth oriti, wan be wadhi maber, watematema pushing. Yes, koro gimomiyo aloso video ma kawuono ni nitiere very important updates and very important changes e Siaya 254 kae. Ka in janeno marwa mosebedo ka luwowa mang'eny, tineno ka ng'eny videos ma wakelo en videos mag puonjo ji, watimoga luo komedi kata drama, kendo wanyalo timo interviews be matin kwayudo ji e topic moro amora mwanyalo wuoye. To kata kamano nikech Siaya 254 osedongo kendo pod wamedo dongo. Change is better than arrest. Koro wadwaro keto mana changes matin mag expansion. Mokwongo, kineno video ma kawuono ni tibro neno ka nitiere gik moko miyo ndik ni advertisement ondiki ni ads kose play kamoro kanyo ondik ni skip ads koro kik skip ads ng'ato nyicho penja niya Ang'o momiyo anyiso ji ni kik skip ads nikech nyicha atimo community post moro kanyo ka aparonu our viewers mondo kik u skip ads. Ads gi gin gikonyo channel dongo e yo madwaro wacho ni. Ads go ema koro biro miyo ayudo credit, ayudo pesa moro matin manyalo nyiewo godo credit mondo anyiew godo internet. Kunyalo paro ndalo moko mokalo, noka post video kadhi mana juma achiel nikech naonge internet, naonge pesa manyalo nyiewo godo internet kata credit. Koro ads mineno ka run e videos go ema bro miyo koro anyalo nyiewo credit mondo koro adhi mbele gi kelonu content e saa mowinjore ma ok odeko. Changes machielo mantiere, wabiro kelonu topics miluongo ni trending topics. Nitiere weche mabiro midendo gi dho luo ni weche mandalo. Nitiere gik moko manyalo bedo ni timore Kenya galwora mare kata kamoro amora. Koro mago be wadwa chako kelonu e content marwa ni. Koro seche moko kineno kawacho ni kaka Prince Indah nodhi kama kama kama kata kaketoni top ten luo celebrities kata kaketo ni gimoro amora madhi mbele kata ka nitiere wach moro madhi mbele taneno tabiro keloni kae mana kar bedo nikech koro wa expand kendo wadongo koro nyaka wan be wabed adjustable to change onego wabed ni wanyalo embrace change e, koro aneno kamano en gima ber another changes ma pod dhi biro e seattle 54 kaeni wadwaro timo mo interviews aseneno ka keloga welo kendo wapuonjore kendo wadiscuss weche moko taneno ka through that Viewers wa mang'eny osebedo encouraged kendo gisebedo motivated kendo gi appreciate ga welo kendo sa asaya makelo wendo taneno ka urwako welo maber koro wabro timo ng'eny mar mago. Wabro temo kendo kabisa dhi mbele gi our Luo comedy kata Luo drama segment to seche moko kineno kolewo to kik iwuor ni tang'o matinde dhi mbele. Aa, Shooting mar Luo drama kata Luo comedy en a bit expensive nikech jo joma wa shoot godo o involve transport, o involve gima jok ma shoot gi bro chamo, o involve accommodation, it's a lot, odwaro gik mang'eny to pok achopo e level ma wanyalo facilitate mago te frequently kata mana chulo jok ma wabiro ma watimo godo ginene, luo comedy kata luo drama. Ema omiyo ng'eny luo comedy gi luo drama ineno ka tinde ok watim gi mang'eny to ka watimo, watimo mana gi ji matin kaluwore gi ng'ama is available at that particular time. Lakini thuolo moro amora ka oyudore To mago pod bende wabiro timore nade? Wabiro kelonu. Koro Siaya 254 en channel manochaki koro en gi dweche ang'wen kendo aseneno dongruok kabisa kabisa kabisa. To dongruok no obiro mana nikech in viewer marwa. In emimiyo dongruok gi te obiro. Koro nikech mano adwaro appreciate u so so much emomiyo saa saa mineno ka ng'ato oweyonaga comment e comment section ta interact gi ji te kendo aduokoga all comments onge comments moro amora mosegaketi mapok aduoko atemoga mondo aduok comments te to kata kamano nitiere comments moko mabiro in form of questions monego bed ni a react on to nikech Mano be en important mondo a react on questions go to en gima samoro en question manyalo kata mana nyuolo topic monego bed ni abet piny to wawuoye e segment wa mar rito udi. Koro adwaro encourage you viewers. Kapo nono ni in gi penjo moro amora concerning Siaya 254, concerning uh, Any topic kata ka idwaro penja penjo moro amora kisebedo kiwuocha wa channel ting'eyo the type of content ma waloso to kata ka in gi recommendation but sana sana abro timo question and answer segment idendo ni Q&A kendo adhi weyo ko- pichana e community tab kacha koro ka in gi penjo nitiere ga kamoro ma ng'ato kete picha Koro piny kanyo nitiere comments mag pichni. Koro ka in gi penjo, sorry. Ka in gi penjo moro amora to wadwa adwaro ni mondo idhi weye community tab kacha to abiro loso a special video mar Q&A ma interact godo kodu direct. Penja moro amora gik madhi mbele life, gik madhi kata kidwaro penja personal question to penja. Abiro respond to those question on a video. Abiro loso video maduoko godo penjo u te. To penjo moko be abiro kwanyo e comments nikech nitiere penjo moko ma viewers osepenja sometimes back to as much as ni aduoko gi ka type to gin penjo manyalo be duoko ka abet piny kaka koro abet waloso ni. Koro ka in gi penjo moro amora midwaro penjo Nyasiaya to penja penja kanyo wabiro duoki. Yes, koro mago gin changes mabiro e Siaya 254 nikech wadongore koro onego bed ni wakelonu more content. Kata ka in ng'ato mantiere sana sana ka in e area mar Siaya kata Kisumo kata Luanda kata Maseno to in gi content kata idwaro ni mondo wahosti kata idwaro ni mondo wabedi mondo walos kwapuonjore topics mag puonjruok to inyalo richa inyalo ndikona email siayatv2020 at gmail com Kendo namba na mar simo be apin ga e ginene. Apin ga e about section kanyo endo. Koro inyalo reach out in my, inyalo ndiko na email kendo wanyalo rado mana ka in Siaya, Kisumu, Maseno, Luanda. Magi kuonde ma yot mondo a commute e kaluwore gi logistics mag wuotho. Donge ung'eyo kaka wuotho be requires a lot of things. Koro seche moko in Nairobi to Nairobi I cannot manage to biro Nairobi. Koro ka in areas go to inyalo richa ka in gi content moro amora midwaro ni mondo walosi kata ka in content creator in ng'at matimo YouTube kata in e social media tidwaro adwara ni mondo watim kolabo ndikna ndika email e siaya25 siaya tv 2020 at gmail.com adhi weye description kanyo mondo koro nyalo ndikona otherwise expect gik madongo gik ma huge gik ma roirni gik ma hey. yani ka wadongo to wamedo kelonu content ka content ka content koro stay tuned Keep it Siaya 254. Subscribe, comment, like, share. Koro milestone ni kiki skip the ads please. Kiki skip ads. Iwinja? Kiki skip ads. Kiki skip ads. Ero uru kamano kendo usenyisa hera mang'eny kabisa kabisa kabisa usenyisa hera. Kendo an bende munena ni aherou. Kendo sama film video ni wan at 1710 subscribers. Chieng' ma wachopo 10,000 subscribers tabro timo mega giveaway. Three people Big giveaway. Three people, big giveaway. Koro wadhi uru mbele. The journey to 10,000 subscribers osemana chako. Hii dhoko sidong. Anadwaro ni wadhi kodi te. Keep it sea 254.